Dwi'n eithriadol o falch o'r cyfle heno i draddodi'r ddarlith hon fel rhan o ymgyrch Cyngor Gwynedd i sicrhau dynodiad treftadaeth byd i'r cymunedau llechi yng Ngwynedd a dwi'n hynod o ddiolchgar i'r Amgueddfa Lechi am estyn y gwahoddiad i mi i thraddodi yma, i chi Dafydd am y croeso fel o'n i'n deud ac i'r staff i gyd o'r Amgueddfa am bob help a chydweithrediad. Diolch hefyd i'n cyfieithydd ni heno, yym gweithio hi nôl galad gan mai yn uniaith Gymraeg fydda i'n siarad heblaw am rhai dyfyniadau. Diolch Bethan o Gyngor Gwynedd a diolch i chi fel cynulleidfa am y'ch diddordeb. Mae'n dda fod hyn yn cyd-daro â dathliad can mlwyddiant a hanner adeiladau y Gilfach Ddu. Dwi'n croesaw- dwi'n croesawu uchelgais Amgueddfa Cymru i ail-ddatblygu'r amgueddfa sydd yma ac i'w droi yn bencadlys amgueddfa Cymru yn y gogledd. Gobeithio'n fawr y gwelwn ni Lywodraeth Cymru yn cefnogi hyn, fel ddaru nhw ar gyfer Sain Ffagan, a fu mor llwyddiannus ac a gwobr yn ystod y flwyddyn dwytha yma. Ges i'r fraint o weithredu fel Llywydd yr Ymgyrch Treftadaeth Byd dros y pum mlynedd dwytha, a da nodi fod yn cais ni wedi derbyn cymeradwyaeth Llywodraeth Prydain y llynedd, a nodi fod y Gweinidog o'r DCMS oedd o Lundain, Helen Whately, oedd yma bore yma i ddangos hynny yn swyddogol trwy phresenoldeb hi. Da ni'n gwybod bellach y bydd y Pwyllgor yn nodi Treftadaeth Byd y Cenhedloedd Unedig, yn ystyried yn cais fis Gorffennaf y flwyddyn nesaf. Dwi isio diolch felly Swyddogion Gwynedd i Sioned Williams, Roland Evans, Hannah Joyce a staff yr Adran Economi a Chymuned a'r Adran Gynllunio sydd wedi buddsoddi a buddsoddi oriau maith i hybu'r prosiect, ac i Dafydd Gwyn sydd hefyd efo ni heno yn ymgynghorydd arbenigol ardderchog. ac i'r cynghorwyr am eich cefnogaeth chi. Mae'n dda iawn gweld fod Cadeirydd y Cyngor Sir, Cynghorydd Edgar Owen, yma, ni'n gweld o gyn- gynharach beth bynnag, draw fan 'cw, dyna ni, Edgar, da gweld yym chi, ac yy hefyd fod yr Aelod Cabinet dros Datblygu'r Economi, yy Cynghorydd Gareth Thomas o'n i heno ac i Mania Jeffreys o'r Cabinet yma hefyd. Felly, dwi'n ddiolchgar am y gefnogaeth Cyngor Gwynedd i hyn, a dwi'n falch o nodi hefyd i ni dderbyn sêl bendith Llywodraeth Cymru a chefnogaeth pob un o'r cynghor a cymuned o fewn tiriogaeth y cais. Lles y cymunedau hyn a'u trigolion ydy prif bwrpas ceisio am statws Safle Treftadaeth Byd. Da ni'n gobeithio y bydd y dynodiad a roddwyd eisoes i'r diwydiant glo ym Mlaen Afon yng Ngwent ac i'r diwydiant mwyn gloddio tun yng Nghernyw yn dod â budd economaidd i'r broydd hyn. Dyna ydy'r holl bwrpas. Rwy'n gobeithio y bydd yn dod â sylweddoliad newydd yng Nghymru ac yn ehangach o gyfraniad y diwydiant llechi o ran technoleg gweithio'r graig ac hefyd marchnata cynnyrch i bedwar ban y byd. a hefyd y bydd y byd yn dod i barchu'r arweiniad cymdeithasol a diwylliannol a ddeilliodd o'r cymunedau hyn, a bydd hynny'n ysbrydoliaeth i'r genedl ac i'r byd. Mae sawl cyfaill sydd llawer mwy cymwys na fi i adrodd hanes y diwydiant, am y dychymyg a'r creadigrwydd a esgorodd ar yr offer a'r peirianwaith ddiwydiannol a thrafnidiol, am gyfraniad yr Undeb a Llafur yn y frwydr am gyfiawnder diwydiannol a chymdeithasol i'r chwarelwyr a'u teuluoedd mewn diwydiant caled a thrwm, ac am haelioni rhai, er nad y cyfan, o'r perchenogion wrth greu a chynnal ysbytai ar y safleoedd gwaith oedd yn arloesi yn y math ddarpariaeth ym Mhrydain, ac am y cyfoeth o ran rhyddiaith, barddoniaeth, cerddoriaeth y cyfan, sy'n gysylltiedig â'r diwydiant llechi, y chwarelwyr a'r cymunedau hyn. Dwi am ffocysu ar un agwedd yn unig o'r hanes. Fe ges i, fel Aelod Seneddol Caernarfon, cyfle i chwarae rhan fechan ynddi, ochr yn ochr â llawer o wleidyddion ar draws ffiniau plaid, a llawer o fewn yr undeb a Llafur. Ymgyrch oedd hon i gael cyfiawnder i'r chwarelwyr a'u teuluoedd, a ddioddefodd oherwydd eu gwaith. Y frwydr i ennill iawndal teg i rhai a gollodd bywyd neu iechyd wrth weithio yn y chwareli, ac a fu'n diodde' o gyflyrau sgyfaint sy'n deillio o anadlu llwch y garreg. Mae pawb a fu'n ymwneud â'r diwydiant llychlyd hwn, fel hefyd y diwydiant glo wrth gwrs, yn gwybod am natur y dioddefaint, am gyfiawnder yr achos, ac am ei arwyddocâd aruthrol i'r teuluoedd ac i'r cymunedau yng Ngwynedd. A gwn fod llawer iawn ohonoch chi sydd yma heno wedi colli perthnasau oherwydd silicosis. Ga i ddechrau drwy gyfeirio at gwestiwn a ofynnwyd i mi mewn seiat a fu'n trafod y cais yma am statws Treftadaeth Byd yn Steddfod Llanrwst fis Awst dwytha. Ar y diwedd gyfynnwyd i'r panelwyr sut oedd y diwydiant llechi wedi dylanwadu ar eu gyrfaoedd. Mae sawl un yma heno yn hoffi gofyn nhw eu hunain yr un cwestiwn. Doedd na ddim disgwyl i mi ateb y cwestiwn, ond pe taswn i wedi wneud, fyswn i wedi sôn am atgofion yma yn Arfon, adeg chwalfa'r diwydiant, diwedd y pumdegau, dechrau'r chwedegau, a sut oedd hyn wedi dylanwadu arna i, yn wir, i sefyll etholiad a dod yn Aelod Seneddol Arfon. Oherwydd un o'n atgofion gwleidyddol cyntaf oedd yr orymdaith, nôl yn y pumdegau, hwyr, pan oedd chwarelwyr di-waith Dyffryn Nantlle, a phobl eraill yn eu cefnogi nhw, yn cerdded o Bengroes i Gaernarfon i brotestio am y diffyg gwaith, gan fynd heibio yn y cartre ni yn y Bontnewydd, oedd hynny'n Chwefror 1958, a ryw chwe neu saith mil yn dod i'r hen bafiliwn Steddfod yn Gaernarfon ar gyfer y cyfarfod protest. Roedd hyn ar gyfnod pan oedd y Prif Weinidog Ceidwadol, Harold Macmillan, yn brolio You've never had it so good. Roedd yn peri i fachgen bymtheg oed ofyn iddo'i hun, pam mae pethau mor wael yma yn Arfon os ydyn nhw mor wych yn Lloegr? Protest y chwarelwyr, ynghyd â boddi Cwm Tryweryn, a ddeffrodd ymwybyddiaeth gwleidyddol yn y crwt yma. Pan ges i fy newis fel ymgeisydd seneddol Arfon yn 1973, rhoddwyd ar ddeall i mi mewn modd gwbl ddi-gamsyniol gan fy nghynrychiolydd etholiad, y diweddar annwyl Hwmffra Roberts, Pen-y-groes, mai un o'n prif ddyletswyddau oedd ymladd am gyfiawnder i'r chwarelwyr sy'n diodda' o niwmoconiosis a silicosis ac i'r cyn-chwarelwyr ac i'w teuluoedd. Roedd hyn, am reswm, arbennig iawn. fel gymaint ohonoch chi, roedd tad Hwmffra yn chwarelwr ac wedi marw o effaith y llwch. Roedd Hwmffra wedi gweld a'i lygaid ei hun i dad yn cwffio am bob anadl. Roedd Nina pryd hynny yn gynghorydd ym Merthyr Tudful ac yn gwybod am ddioddefaint erchyll y glowyr oherwydd niwmoconiosis a'r cyfiawnder dybryd iddyn nhw, anghyfiawnder dybryd iddyn nhw a'u cymunedau oedd yn deillio o hynny. Ges i fy ethol yn Chwefror 1974 i Senedd ble oedd Llywodraeth Lafur Harold Wilson wedi cipio grym oddi ar Ted Heath a'r Torïaid. Cefndir yr etholiad brys oedd anghytfod y glowyr. Y triniaeth anghyfiawn oedd un o brif themâu'r ymgyrch. Ac un o'r elfennau hynny, yn yr ardaloedd glofaol, oedd y cwestiwn o dalu iawndal i'r glowyr oedd yn diodda' o afiechydon yr ysgyfaint. A ddawodd y Blaid Lafur y byddent yn dod â chynllun iawndal i'r glowyr, a, ond oedd 'na ddim sôn pryd hynny am unrhyw gynllun o'r math i'r chwarelwyr. Yn fuan wedi i mi ymgymeryd â sedd, daeth Hwmfra Roberts i lawr i'r Senedd, a thra oedd o yna, digwydd iddo gyfarfod yn y Strangers Bar, oedd Hwmfra ddim yn gwbl anghyfarwydd â Strangers Bar yn nunlla, fe roi gyfarfod â Willie Ross, Ysgrifennydd Gwladol yr Alban yn y Llywodraeth Lafur. Ar ôl fawr ddim sgwrs, Cydiodd Wnffran i gyfle i lais a'i lygad yn tanio gyda'i gilydd. Roedd Ross yn sefyll dros chwe troedfedd, yn gyn-filwr gyda'r Highland Light Infantry ac yn gyn-swyddog ar fyddin o'i goryn i'w sodlau. Roedd Wnffra prin dros pum troedfedd ac yn wantan iechyd, ddaru o farw o fewn rhyw ddeunaw mis yn 42 mlwydd oed. Ond bydda neb a fu'n dyst i'r digwyddiad yn anghofio sut roedd o'n chwifio'i ddwrn dan drwyn Wili Ross, yn procio'i fys yn ei fol, gan ddatgan 'Look here, Wili! cyn cyhoeddi mai'r sgandal mwyaf fyddai'r Llywodraeth Lafur i anwybyddu achos teilwng y chwarelwyr. Os oedd gennyf unrhyw amheuaeth cyn y digwyddiad hwnnw, doedd gen i ddim gronyn o ansicrwydd wedyn, roedd rhaid i mi gydiad a gweithio ar y pwnc. Roedd ennill achos y chwarelwyr ar y brig yn agenda i fel Aelod Seneddol Arfon, ac yn sgil marwolaeth cyn-amserol Hwmffra ym 1976, roedd dyletswydd moesol arna i drio cael y maen i'r wal. Ond gadewch i mi osod y cefndir. Roedd dioddef o effaith llwch yn brofiad mor hen â'r diwydiant na fu cerrig. Ymddengys fod 'na ddau mummy o'r Aifft yn Amgueddfa Manceinion wedi cael eu profi'n feddygol i fod yn ddioddef o severe pneumoconiosis. Ynni ddaeth y term hwnnw yn un cyffredin ar lafar gwlad tan llawer iawn iawn yn hwyrach. Yn ôl Doctor Edward Davies, yn ei gyfrol The North Wales Quarry Hospitals, cyfrol digon prin i gael gafael arni, ond cyfrol ardderchog iawn, dwi 'di benthyg hon o'r llyfrgell, gobeithio gai hyd i gopi, mae o'n sgwennu, The, the term pneumoconiosis was first introduced by Frederick Zenker in 1866 to describe a group of lung diseases caused by, caused by deposits of inhaled particles during mining and quarrying operations. Roedd Doctor Gustav Bauer wedi cyhoeddi llyfr mor bell yn ôl â 1556, ac wedi gwahaniaethu rhwng yr afiechyd a ddioddefai mwynwyr mewn pyllau tan ddaearol llaith a'r rhai oedd yn anadlu llwch sych dan ddaearol. Honnodd fod llwch sych yn llawer peryclach ac yn arwain at farw drwy Miner's Thesis, cyfuniad o'r diciâu a niwmogoniosis. Ac er fod y diwydiant llechi yn hen iawn yng Nghymru, yn mynd yn ôl i'r oes y Rhufeiniaid, yr oedd cestyll Edward y Cyntaf yn Gaernarfon a Chonwy efo toea o lechi lleol. Ni thyfodd y diwydiant lawer tan ail ganrif ar bymtheg. Pryd hynny, roedd y gwaith o fwyn gloddio am lechi yn broses torri'r creigia a'u hollti gan fwya yn yr awyr agored. A felly cymharol fach oedd y peryglon o anadlu llwch yn y math amgylchiade. Ond wrth i'r diwydiant dyfu, a gwaith hollti anafu ddigwydd mwy mewn cytiau dan do, yn arbennig ar ol i'r peiriannau trydan ddori ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, roedd y peryg o anadlu llwch yn gwaethygu yn enbyd. Pryd hynny, doedd dim offer i sugno'r llwch nac i ddampnio i lawr efo dŵr. A nodwch hyn, ar ddechrau'r ganrif dwytha, roedd 'na feddygon yn deud, a gredech chi, fod anadlu llwch yn llesol i'r iechyd. Lle'r awgrymwyd hyn gan y meddyg mwyaf adnabyddus i weithio yn Ysbyty Chwarel De Norwig, sef RH Mills Roberts, a fu'n lawfeddyg yno o 1890 tan ddechrau'r 20au'r ganrif ddwytha. Roedd o'n enwog gyda llaw fel gôl-geidwad tîm pêl-droed Cymru a chwaraeodd yn y gôl i Preston North End yn y Cup Final ym 1888. Dydy hynna'n gwbl amherthnasol i'r stori ond o'n i am sôn amdano fo. Ond er gwaetha'r ffaith mai ef oedd, mae'n debyg, y meddyg mwyaf blaenllaw a weithiodd yn unrhyw un o ysbytai chwareli yn yr oes aur honno o ganol y bedwerydd ganrif ar bymtheg i ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf. Serch hynny,

uh, of the healthy environment. That was the argument that Dr Mills Roberts used to deny that there was any ill effect from the inhalation of dust. Ac yn wir i chi, fe wnaed datganiad ganddo i'r perwyl hwn mewn tystiolaeth ffurfiol i bwyllgor ymchwilio i'r chwareli ym 1894. Pan gill y call, fe gill ymhell, ynddo. Anhygoel. Tan i ni gofio fod rhai o'r meddygon yn cael eu cyflogi gan berchenogion y chwarel, a go brin y byddant hwy yn dewis brathu'r llaw oeddwn ni'n cynnal. Fe ategir y dybiad hon yn sylwadau yr Athro Myrfyn Jones yn i gyfrol um, safonol, ydych chi yn siŵr o fod yn gyfarwydd â hi, The North Wales um, Quarrymen, 1874-1922. Ai, Yn y gyfrol, mae o yn cyfeirio at lythyr a anfonodd Mills Roberts at WW Vivian, rheolwr chwarel du Norwig, yn awgrymu y dylai Vivian felly eistedd ar ffigyrau a ddangosai fod ymhlith chwarelwyr lefel uwch o anhwylder anadlu na'r cyfartaledd yng ngweddill y boblogaeth. Efallai nad oedd barn Mills Roberts yn annisgwyl yng nghyd-destun ei gyfnod, Ond llawer anoddach ydi derbyn sylwadau Doctor Bradley Hughes, meddyg chwarel y Penrhyn, pan ddudodd o ym 1922, a dwi'n dyfynnu, We have no case of silicosis in the quarry of which I'm aware, and I became convinced after four years experience here that slate dust is not merely harmless but beneficial. Bois bach. O ganlyniad i'r math yma o gam-arweiniad, roedd y gweithwyr pryd hynny yn lled ddi-hyd, ddi-hid o'u diogelwch o safbwynt anadlu llwch, a hyd yn oed yn ddiweddarach, pan oedd rhyw fath o fwgwd ar gael, roedd llawer o'r gweithwyr yn cael nhw'n annifyr i'w gwisgo, a gwnaf i ddim trefn Health a Safety pryd hynny'n bodoli, wrth gwrs. A beth bynnag yr eglwys sydd heddiw am y nanny state, ynde, diolch i'r drefn, mae gwarchod iechyd a diogelwch y gweithiwr bellach yn rhan annatod o gyfrifoldeb cyflogi. Ac eto, rhaid cofio y ffaith bod ysbytai ar gael yn y tri chwarel fwya', Dinorwig, y Penrhyn a Ffestiniog. Yn ôl Doctor Edward Davies eto, The North Wales Quarries were unique in that they instituted the first occupational health service in Britain. The Slate Quarry scheme was also unique in including, including access to its own hospitals established between 1820 and 1860. Pan da chi'n ystyried hyn oll, ac os ewch chi yn ôl i'r ganrif cyn dwytha, pan y buddigions oedd yn berchen ar y chwaral ac yn cyflogi'r meddygon, Doedd gan y gweithwyr druan ddim siawns o allu herio'r drefn ynglŷn â'r niwed a wnaed i'w hiechyd gan lwch y garreg. Dim ond o weithio gyda'i gilydd drwy'r undebau y gellid newid y drefn. Mewn undeb, mae nerth. Ond cofiwch mai ym 1871 y daeth undebau Llafur yn gyfreithlon am y tro cyntaf ym Mhrydain. Ac ym 1874, o fewn tair mlynedd, Mewn cyfarfod yng Nghaernarfon fe ffurfiwyd Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru. Am flynyddoedd bu'r undebau yn brwydro, undebau'r glowyr a'r chwarelwyr fel ei gilydd, i osod cyfrifoldeb ar gyflogwyr i ddarparu amgylchiadau gweithio diogel i'r gweithwyr. Y gwir oedd fod Undeb y Chwarelwyr a sefydlwyd i wasanaethu chwarelwyr drwy Ogledd Cymru, yn rhy fach i herio'r meistri yn effeithiol, er gwaethai safiad adeg streic mawr y Penrhyn ac ar nifer o adegau eraill. A dyna pam ym 1923 bu Undeb y Chwarelwyr ddod i yn gysylltiedig, affiliated oedd y term ynde, â'r Undeb Gweithwyr Trafnidiaeth a Chyffredinol, y TGWU, oedd wedi ei sefydlu ym 1922. a buont yn perthyn hyd braich efo hwnnw tan 1960, pan gawsant eu llyncu'n llwyr. Wrth geisio cael iawndal i'r gweithwyr oedd wedi colli iechyd fel chwarelwyr llechi, roedd angen tri pheth. Yn gyntaf, roedd angen dangos fod llwch yn niweidiol i'r iechyd. Yn ail, Roedd angen profi fod gwaith gyda chyflogwr penodol wedi achosi'r cyflwr, a chyfrifoldeb felly ar y cyflogwr i ddigolledu'r claf. Ac yn drydydd, roedd angen darpariaeth gwladwriaethol i ofalu am weithwyr claf nad oeddynt yn gallu ennill iawndal am wahanol resymau trwy'r llysoedd. Doedd dim modd profi yn ddigamsyniol fod llwch yn niweidiol i'r iechyd, tan y gwelwyd datblygiadau meddygaeth i adnabod mathau gwahanol o afiechyd ysgyfaint ac i ddeall pa amgylchiadau gwaith a fysa'n ei achosi a sut i'w trin. Cam sylweddol ymlaen oedd creu'r peiriant pelydr X cyntaf ym 1895. ac ym 1905 defnyddiwyd y dechnoleg hon am y tro cyntaf ar gyfer dibenion diagnostig. Rhwng y 20au a'r 50au, datblygwyd y gallu i sgrinio'r ysgyfaint am cyflwr niwmoconiosis. Ond er fod y dechneg ar gael, dim ond gyda dyfodiad y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yr oedd modd i weithwyr gael y math dystiolaeth heb dalu. Felly, roedd sefydlu'r NHS ym 1948 yn ganolog i'r frwydr ar gyfer iawndal. Daeth mass screening yn gyffredin yn y pumdegau. Roedd yr ail hanfod, gallu dangos fod gwaith gyda chyflogwr penodol wedi achosi'r cyflwr, yn gymhleth dros ben. o ran cyfraith gyflogi. Y maen prawf tramgwydd, y prif faen tramgwydd oedd be maen nhw'n galw'r Limitation Acts. Roedd y syniad o limitation yn bodoli mewn cyfraith gwlad, common law, dros y canrifoedd, sef yr egwyddor fod yna gyfnod penodedig ar ôl digwyddiad niweidiol pan fyddai hawl yn bodoli i'r dioddefwr fynd ag achos i'r llys yn erbyn y sawl a achosodd y niwed. Wedi diwedd y cyfnod hwnnw, roedd yr achos yn mynd allan o amser, yn time barred, a dim hawl wedyn i ddechrau achos amiawndel. Byddwch chi'n deall ar unwaith sut roedd hyn yn berthnasol i'r chwarelwyr. Gan mai cyflwr sy'n datblygu'n raddol ydy niwmoconiosis, roedd yn anodd dweud union pryd yr oedd yr aflwydd wedi dechrau amharu ar iechyd y claf. Weithiau, ni fydda tystiolaeth o'r niwed yn dod yn amlwg am flynyddoedd. Felly, ni fyddai'r gweithwyr yn gallu hawlio iawndal tan y byddai'n rhy hwyr, a'r achos allan o amser yn Tyne Bird. Roedd Deddf Limitation 1939 yn ceisio rhesymoli y sefyllfa, ond nid oedd o help i'r chwarelwyr. Diffiniwyd o'r newydd y cyfnod pan oedd hawl i ddilyn achos sifil trwy'r llysoedd mewn achosion niweidio iechyd, gan osod cyfnod o chwe mlynedd i'r gweithiwr ddod ag achos yn erbyn cyflogwr. Cyfnod digon rhesymol. Ond roedd y cyfnod eto yn dechrau o'r dyddiad y digwyddiad y niwed, nid o'r dyddiad y daeth y gweithiwr yn ymwybodol o'r niwed. Mae hyn yn sylfaenol i ddeall yr annhegwch a gafodd y chwarelwyr, oherwydd roedd y cyfnod, efallai blynyddoedd, cyn fod effaith yn adlu llwch i'w weld ar iechyd y gweithiwr. A chofiwch, roedd hyn cyn i sgrinio Pêl-droed-Rex ddod ar gael yn eang. Cydnabyddwyd gwendid Deddf 1939, ond ni chymerwyd unrhyw gam i wella'r sefyllfa tan 1963 pan basiwyd Limitations Act newydd. Y tro hwn, diffiniwyd y cyfnod pryd roedd hawl i ddod â achos cyfreithiol i dair mlynedd o'r dyddiad y digwyddiad neu o'r dyddiad y daeth y dioddefwr yn ymwybodol o'r niwed i'w iechyd. Roedd y newid hwn yn chwyldroi'r sefyllfa i'r chwarelwyr. Arweiniodd hyn at achos yn Rychel Lys yn Llundain yn 1968, achos dyn o'r enw Pickles, na fu'n gallu gweithio fel glöwr ers blynyddoedd oherwydd effaith llwch, ond oedd heb dderbyn unrhyw iawndal diwydiannol. Llwyddodd yr NUM i ennill achos iawndal iddo yn erbyn y Bwrdd Glo trwy ddefnyddio hawliau newydd dan y Limitations Act. Roedd hyn yn ddatblygiad allweddol. Ystyriwch sefyllfa cyn chwarelwr oedd wedi disgwyl blynyddoedd cyn deall llawn effaith niweidiol y llwch. Tan achos Pickles, byddai wedi colli'r hawl cyfreithiol am iawndal. Gyda newid yn y ddeddf, ac achos Pickles yn gynsail, byddai um, siawns o uh, ddod ag achos llwyddiannus yn erbyn y cyn-gyflogwr uh, um, a'i trwy'r llysoedd. I weithwyr chwarel y Penrhyn, oedd yn dal mewn busnes, roedd cyfle i'r undebau weithredu, a threfnodd y Transporter General i gwmni cyfreithwyr Elwyn Jones, Bangor, ddod ag achos prawf yn erbyn Chwarel y Penrhyn. Setl, enillwyd am setliad allan o'r llys, efo Cwmni Yswiriant y Penrhyn yn talu iawndal i'r gweithwyr hynny oedd yn y grŵp a ddiffiniwyd gan yr achos, a roedd hyn yn ateb gofynion un grŵp o weithwyr i ryw raddau, ac wrth gwrs, da hynny. Ond roedd yna bump grŵp arall, yn cynrychioli mwyafrif mawr y dioddefwyr, yn disgyn trwy'r rhwyd eto. Yn gyntaf, y rhai oedd ddim yn gweithio i'r Penrhyn, ond i chwareli eraill oedd wedi rhygnu mlaen, yn aml heb adnoddau nac yswiriant digonol i dalu dalu unrhyw iawndal o werth. Yn ail, roedd y chwareli Yym, a, a, a chwareli eu cyn-gyflogwyr wedi cau, pan oedd cyn-gyflogwyr yr chwarelwyr allan o fusnes, fel nad oedd y cwmni, ddim cwmni ar ôl i ddod ag achos yn ei herbyn, megis y canodd lawer o gyn-weithwyr yma yn Dinorwig, chwarel a ddaeth i ben wrth gwrs yn 1969. Ac oedd 'na lawer iawn o chwareli bach eraill o gwmpas ble oedd 'na neb ar ôl y gallech chi siwio mewn llys. Yn drydydd, y rhai fu'n gweithio i fwy nag un cwmni, ac felly yn methu priodoli'r safle gwaith ble ddechreuodd y niwmoconiosis a'r cwmni a oedd felly yn gyfrifol. Yn bedwerydd, Roedd rhai efo cyflyrau eraill cysylltiedig â'u gwaith, heb gael eu diffinio fel pneumoconiosis, gan gynnwys emphysema a chronic bronchitis oedd yn rhemp pryd hynny ymhlith hen chwarelwyr. Ac yn bumed, ble roedd y cyflogwr wedi gosod offer atal llwch, gan ei wneud yn anodd profi esgeulustod, gan godi cwestiwn a ddylai fod 'na no-fault compensation cyffredinol drwy'r wlad. I ddelio â hyn oll, roedd angen fframwaith Deddf Gwlad fyddai'n sefydlu hawliau digamsyniol a fod yna sgêl sgraddfeydd o iawndal yn cyfateb i lefel yr anabledd a'r rhagolygon y bydd, sut y byddai yn gwaethygu yn ystod oes y dioddefwr. Ia, mae o yn faes astrus, ond roedd disgwyl digon rhesymol ym 1974 i Lywodraeth Lafur ddelio efo'r problem. A mae'n hawdd deall Y byddai'r Blaid Lafur yn rhoddi blaenoriaeth i'r gweithwyr hynny oedd â chefnogaeth undebau nerthol. Roedd yna fantais i'r chwarelwyr, wrth gwrs, felly, o fod nerth y TNGW tu cefn iddyn nhw, ond roedd yna anfantais hefyd, oherwydd go brin y byddai achos unigryw y chwarelwyr ar dop rhestr blaenoriaethau yr undeb yn genedlaethol, fel yr oedd o i undeb fel Undeb y Glowyr, yr NUM. Roedd y glowyr mewn sefyllfa gwahanol. Roedd y diwydiant wedi wladoli ac roedd mwyafrif llethol y glowyr yn gweithio i'r un cyflogwr, sef y bwrdd glo. Hyd yn oed os oedden nhw wedi symud o bwll i bwll, roedd y cyfrifoldeb gan amla yn yr un lle, efo'r bwrdd glo. Yn ail, roedd dros 600,000, 600,000 o lowyr yn gyflogedig gan y bwrdd glo ym 1960. a'r mwya hela, uh, hela, y mwyafrif helaeth o'r rhain yn aelodau o Undeb y Glowyr, yr NUM. Ymladd am hawliau glowyr oedd sail bodolaeth yr NUM, wrth gwrs. Y peth olaf y byddsai'r bwrdd glo am i wynebu fydda cwffio miloedd o achosion drwy'r llysoedd. Yn drydydd, oedd natur y pneumoconiosis y glowyr yn wahanol i silicosis y chwarelwr i ryw raddau. Efo'r glowyr, Roedd yn datblygu yn weddol sydyn, a'r cyflogwyr adeg y diagnosis yn wybyddus. Nid oedd hyn mor dryloyw efo'r chwarelwyr. Felly, yn sgil achos Pickles y gyfeiries i ato fo, roedd y bwrdd glo yn gwynebu miloedd o achosion iawndal llwch. O'i gwrthwynebu yn y llysoedd, bydd yn gwynebu costau cyfreithiol sylweddol. ac o'u colli fysa 'na daliad hydnod fwy o iawndal i'r gweithwyr ac yn iawn hynny. Byddai hynny'n ddigon i danseilio cyllid yr NCB a'i gallu i oroesi. Go brin y gall y Llywodraeth Lafur fod yn fodlon gweld diwydiant gwladol yn suddo o ganlyniad. Felly ddaeth Llywodraeth Harold Wilson i gytundeb efo'r NCB a'r NUM, y Tripartite Agreement fel o'n nhw'n galw o, a wireddwyd trwy Ddeddf Glo 1975. Roedd yn darparu cronfa iawndal o gan miliwn o arian cyhoeddus i dalu iawndal niwmoconiosis i'r glowyr. Roedd hyn yn rhywbeth ardderchog i wneud, wrth gwrs, a fyddan ni, fel aelodau Plaid Cymru, fel aelodau o bleidiau eraill, yn ei gefno- yn cefnogi'r yym yy hyn i'r carn. Ond, A mae hwn yn ond go fawr. Beth am y chwarelwyr? Roedd eu dioddefaint nhw llawn cymaint â'r glowyr. Yr oedd methiant cyflogwr y chwareli i dalu iawndal yn waeth. Ac os oedd liability yn disgyn ar y wlad i dalu iawndal i'r glowyr, oni ddylai yr un fod yn berthnasol i'r chwarelwyr? Felly, yn yn Blwyddyn Seneddol gyntaf ni, 1974, 75, aeth Dafydd Elis-Thomas a finna ati i ddwyshau'r frwydr dros y chwarelwyr. Dafydd El oedd yn arwain ar y pwnc, roedd o, ganddo fo yn ei etholaeth ddiwydiant sylweddol yn parhau yn Stiniog, oedd Corris a ab, ab y Llefeni, ab y Ganolwyn, a gymaint o ganolfannau wedi bod yna, a rhai yn dal, dal i fynd. Oedden nhw'n dau yn chwilio am bob cyfle i godi'r pwnc. Wnaethon ni gefnogaeth du cefn i'r llenni gan Cledwyn Hughes, Aelod Seneddol Llafur, Ynys Môn. Un oedd efo'i gyn-dada um, o Lanrug oedd yn uh, chwarelwyr yn Dinorwig dwi'n dwi deall. Roedd Cledwyn pryd hynny yn gadeirydd y Blaid Lafur Seneddol. Ond na ddau gyn aelod seneddol o Wynedd hefyd yn ymddiddori yn y frwydr yn Nhŷ'r Eglwyddi, sef Goronwy Roberts a TW Jones. a felly hefyd Aelod Seneddol Cannock, a fagwyd yn ei niolen, Gwilym Ed Ffrwd Roberts, rhai ohonoch chi'n cofio amdano fo, siŵr o fod. Bu yntau yn codi cwestiynau ynglŷn â iawndal um, niwmoconiosis i'r chwarelwyr yn ogystal â'r glowyr oedd yn etholwyr iddo fo, fel y gwnaeth Tom Ellis cyn löwr ac Aelod Seneddol Llafur Wrecsam. Ac yma yng Ngwynedd, ymgyrchwyd yn galed gan bobl fel Ted Oliver, cyn ysgrifennydd Undeb y Chwarelwyr, gan Edwell Edwards, trefnydd Gogledd-orllewin Cymru, Undeb Trafnidiol y Gweithwyr Cyffredinol, a Tom Jones oedd yn olynydd iddo, wrth gwrs. Rhoddwyd gefnogaeth ymarferol gan TUC Cymru, ac ar yr ochr gyfreithiol, gan Elwyn Jones, Syr Elwyn Jones yn ddiweddarach, y cyfreithiwr ym Mangor, ac yn sgil cyfarfod yn Ffestiniog tua 1976 a fynychwyd gan Dafydd Elis Thomas, ffurfiwyd Bwyllgor Ymgyrch dros Iawndal, ac yn ddiweddarach Pwyllgorau Ymgyrch Lleol drwy bentrefi Chwareli Gwynedd, efo Misus Marian Jones, Ffestiniog, yn gyd-lynydd. Un arall a chwaraeodd rhan yma yn Arfon oedd Misus Beti Williams, Tal Sarn, a ddaeth ym 1997 yn Aelod Seneddol Conwy. Mae ges i 'na hefyd llawer o help gan Doctor Dan Hughes Llanrug a da deall fod o yn dal efo ni ynde. Dwi'n cyfeirio at ymdrechion y cyfeillion hyn er mwyn pwysleisio nad ymgyrch un plaid nac un gymuned oedd yr ymgyrch dros iawndal Llwch. Roedd Dafydd Elis Thomas yn hynod weithgar yn Stiniog ac roedd o a Mina yn y lle iawn ac ar yr amser allweddol i helpu arwain y frwydr seneddol a chael y maen i'r wal ym 1979. Bu'r frwydr yn y Senedd rhwng 1974 a 79, pan basiwyd y Ddeddf Niwmoconiosis, yn hir ac yn eithriadol o rwystredig. Ges i fy ethol, fel ddudis i, yn Chwefror 74, i Senedd grog, oedd am redeg am gwta chwe mis. prin amser i gwblhau prentisiaeth a dysgu sut i ymgyrchu yno. Ar ôl ail-etholiad yn Hydref 74, pan gafodd Dafydd ei Alafina yn hail ethol, daeth yn haws i ni ddechrau gweithio'n strategol ac o ddifri ar y pwnc. Dethon ni ati i bwyso am ymrwymiad gan y Llywodraeth Lafur ynglŷn â iawndal llwch. Un o'm cwestiynau cynta' i i Ysgrifennydd Gwladol newydd Cymru, John Morris, oedd pan holish i o am fwriad y Llywodraeth yn hyn o beth. Yr ateb digon swta a ges i ganddo oedd, The issue is still under consideration with my colleagues. The matter is complex and consideration of all the relevant factors will inevitably take time. Oedd hynna yn Nhachwedd 74. Siomedig a deud y llia. Yn arbennig pan oedden nhw wrthi ar yr union bryd yn llunio cynllun iawn dal hir glowyr. Ges i gyfle i bwyso'r mater eto yn Ionawr 75. Yr ateb y tro hwn oedd, Further consideration will depend on the findings of the Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injury, which is currently looking at the question of compensation for physical, physical disability caused by accidents or generally arising out of employment. Roedd y cyfryw gomisiwn wedi ei sefydlu gan Lywodraeth Geidwadol Ted Heath ym 1973, dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd Pearson oedd, mae'n debyg, yn un o ffrindiau Ted Heath, Fe fanteisiwyd ar hyn gan y Prif Weinidog Llafur Harold Wilson i drosglwyddo iddyn nhw y cwestiwn ynglŷn â iawndal i'r chwarelwyr, er fod y glowyr am gael iawndal heb orfod disgwyl am Gomisiwn Pearson. Mae'n hen hen dric. gan lywodraethau o bob lliw, pan mae gennyn nhw broblem anodd i ddatrys, iddyn nhw ei throsglwyddo i Gomisiwn Brenhinol, gan adael i rheini y ben droni dros y broblem am flynyddoedd lawer, gan obeithio erbyn hynny y bysa'r broblem wedi datrys ei hun, neu wedi diflannu, neu a fysa pawb wedi anghofio. Fe wnaed hynny, wrth gwrs, gan Harold Wilson efo datganoli. gan greu Comisiwn Kilbrandon i bori uwchben y broblem am bum mlynedd. Ond os oedd Pearse, os, os Pearson oedd am fod, yna Pearson amdani! Roedd rhaid i ni fynd ati, ar ran y blaid, i lunio tystiolaeth i gyflwyno i Gomisiwn Pearson. Cyflwynwyn y ddogfen ar 'y rhan ni i'r Comisiwn ym 1975, a wedyn bu rhaid disgwyl, a disgwyl, a disgwyl. Roedd disgwyl am Pearson wedi mynd yn destun gwawd, roedd o'n debyg i'r ddrama Waiting for Godot gan Samuel Beckett, sef disgwyl am rywbeth rydych chi ddim yn rhy siŵr beth yn union ydy o, yn ansicr a ydy o am ddŵad o gwbl, ac os ddaw o, yn llawnder amser, beth yn union ydy natur? Roedd disgwyl am adroddiad Pearson yn disgwyl i'r, yn disgyn i'r math yna o brofiad. A felly, disgwyl fu. Roedd yn angenrheidiol i ni gadw pwysau ar y Llywodraeth, a thrwy hynny ar Pearson, felly dyma fwy o gwestiynau seneddol. Erbyn Ha 76, roedd Harold Wilson wedi ymddeol, a Jim Callaghan, Aelod Seneddol o Gaerdydd, wedi dŵad yn ei le. Nes i fanteisio ar y cyfle ar lawr y tŷ i ofyn cwestiwn iddo fo, y cwestiwn llafar cynta' nes i ofyn iddo fo fel Prif Weinidog, o fewn tair wsnos iddo fo ddod i'r swydd.

Any proposal on the matter? Dal i ddisgwyl am Pearson, felly. Teimlais fod yna fod Callaghan yn llawer cynhesach i agwedd nag oedd Harold Wilson. Roedd Callaghan yn deall y broblem, a roeddwn i'n ei nabod yn bersonol fel cyd Aelod Seneddol Cymraeg, roeddwn i'n nabod yn weddol dda. Ac eto, disgwyl am Pearson. Roedd hynna yn Ngorffennaf 76. a roeddwn i'n dal i ddisgwyl. Ni chyhoeddwyd adroddiad Pearson tan Fawrth 78, bron dwy flynedd yn ddiweddarach, dros bum mlynedd ar ôl iddyn nhw gael eu sefydlu. Roedd gwaith y Comisiwn wedi cymryd yn hirach nag ymladd yr Ail Ryfel Byd. Ond yn bwysicach, roedd eu dyfarniad nhw ar fater iawndal llwch yn gwbl siomedig. Yn ei adroddiad, a mae gen i um, gopi yma, ond dwi am ddyfynnu be dwi wedi tynnu allan o, ohono fo yn hytrach yn mynd trwy'r print mân sydd fan hyn, maen nhw'n dweud fel y ganlyn, We have received A considerable volume of evidence from, amongst others, Gwynedd County Council, Mr Dafydd Wigley MP and Plaid Cymru, about compensation for workers in the slate and other quarrying industries.

gan gynnwys Gwynfor Evans oedd ag etholwyr fu'n gweithio mewn chwareli eraill, mewn gweithfeydd calch a haearn ac hefyd gweision fferm. Gosodwyd fflyd o westynnau seneddol ysgrifenedig, llythyrwyd at bob gwneidog a allai ddylanwadu'r yr achos ac fe sbardunwyd erthyglau niferus yn y wasg a'r cyfryngau. Trefnwyd cyfarfodydd protest yn y pentrefi chwarel, chwarelyddol gan y pwyllgor oedd Marian Jones yn ei drefnu. Ac fe drefnodd TUC Cymru wrthdystiad protest yma yn Llanberis yng Ngorffennaf 1978, a llawer iawn ohonoch chi'n cofio hynny dwi'n siŵr. Daeth y Weinidog Cyflogaeth, Harold Walker AS yno, ynghyd ag Alec Jones AS, Gweinidog yn y Swyddfa Gymraeg. Cynhaliwyd gorymdaith drwy bentre Llanberis. Bydd rhei ohonoch chi'n ei chofio. Gorymdaith fer. rhyw dri chan llath, oherwydd na allai'r cyn-chwarelwyr a'i hysgyfaint yn racs oherwydd llwch gerdded dim pellach. Ni allai llawer chwaith ddringo'r allt fer o'r pentra i westy'r Victoria, ble cynhaliwyd y cyfarfod. Does dim dwywaith i hyn adal argraff ddofn ar Harold Walker, oedd wedi colli'i dad ei hun trwy niwmoconiosis. Addawodd y byddai'r llywodraeth yn cyhoeddi mesur iawndal within weeks not months, oedd hynny yng Ngorffennaf 78. Fe ddywedodd hyn, dwi'n tybio, oherwydd oedd yn gwybod am fwriad Jim Callaghan ar y pryd i alw etholiad ym Medi 1978, cyn y byddai unrhyw ddeddf wedi gweld golau dydd. Roedd y Rhyddfrydwyr, oedd wedi bod yn cynnal y Llywodraeth Lafur, y Llywodraeth Lafur heb fwyafrif dros bawb erbyn hynny, y Rhyddfrydwyr, David Steel wedi bod yn ein cefnogi nhw, ond ddaru nhw gefnu ar y cytundeb i gyd-weithio efo Llafur. ac roedd Llafur mewn lleiafrif yn y Senedd ac felly yn gorfod gwynebu posibilrwydd o etholiad. A dyna sut oedd hi pan wnaethon ni i Steddfod Caerdydd y mis canlynol, Awst 1978. Cafodd y tri ohonon ni, Gwynfor Evans, Dafydd Elis Thomas a mynna, wahoddiad gan Ceirwyn Rodrig, Aelod Seneddol Llafur, Brycheiniog a Maes-y-Fedd, i fynd i'w gartra yn Rhiwbeina ar yr wythfed o Awst 1978 i gyfarfod efo Michael Foot, arweinydd Tŷ'r Cyffredin, cyn Weinidog Cyflogaeth ac Aelod Seneddol Glyn Ebwy oedd yn gyfarwydd iawn ag afiechydon diwydiannol o'i etholaeth ei hun. Roedd e eisiau trafod rhai materion pwysig efo ni. Gyda ni aur yn ei gwmni, ry'n ni'n trafod y refferendwm datganoli. Roedd Gwynfor yn awyddus i sicrhau y byddai'n ddigwydd ar ddydd Gŵyl Dewi canlynol, 1979, i gael teimlad gwladgarol drwy'r wlad, a phwysodd ar Foot i'r Llywodraeth arwain ymgyrch dros bleidlais ie. Dywedodd, dywedodd Foot eto nad oedd hi'n sicr a allai Callaghan barhau fel Prif Wlidog heibio'r hydref, gan nad oedd geno fo ddim mwyafrif yn y Senedd. Gofynnodd Yn ysgafn ac yn ogleisiol, ac gen Michael Foot ffordd o wneud hynny, ffordd gwbl rhyfeddol oedd o, ddim fath o edrach yn y llygid, oedd yn tycio ei ben i lawr wrth ddeud, ac oedd yn gofyn a allai unrhyw amgylchiadau godi ble y gallen ni helpu Llafur i barhau mewn grym. Ymddengys y byddai ein tair pleidlais ni yn gallu gwneud gwahaniaeth. Awgrymodd Foot hefyd Ym mae ei gyd-ymdeimlad wrth i ni gyfeirio at yr ymgyrch am iawndal llwch i'r chwarelwyr. Yn amlwg iawn, bysa ni wedi bod yn wyrion bost i beidio ag edrych yn fanwl ar unrhyw bosibilrwydd o'r math. Cytunwyd y bydda Dafydd Eal a Mina yn cyfarfod efo Cledwyn Hughes yn gynnar ym Medi, o fewn mis felly, i drafod a oedd yn bosib dyfeisio pecyn a fyddai'n dylanwadu arnom i fenthyg yn bleidleisia i Lafur dros y gaeau. a cynhaliwyd y cyfarfod mewn gwesty ym Mhorthaethwy ar y cyntaf o Fedi 1978 rhwng Dafydd Elis Thomas, Cledwyn Hughes a Mina. Erbyn hynny, roedd Gwynfor a Nina wedi cytuno byddan ni'n gofyn am restr a hanner dwsin o eitemau gan y Llywodraeth Lafur. Y pwysica i Gwynfor oedd ynglŷn â'r refferendwm. Ond teimla Dafydd Eal a Mina fod iawndal i'r chwarelwyr hefyd yn allweddol, ac yn allweddol iawn i'n etholwyr. Byddai hynny'n dangos i drigolion ardaloedd diwydiannol Cymru oll yr oedd rhaid cael eu cefnogaeth nhw os ydyn ni am ennill refferendwm, ein bod yn gweld yr agenda ddiwydiannol cymdeithasol fel rhan ganolog o'r ddadl dros ymreolaeth. Nid oedd yn anodd dod i gytundeb efo Cledwyn. Rydan ni'n tri wedi'r cyfan yn dŵad o'r un traddodiad gwleidyddol ac o'r un gornol ddaearyddol. fel bod y rhestr oedd gennon ni fel plaid yn un hawdd iawn i gymeradwyo iddo ac iddo fo ei dderbyn. Y rhestr oedd, cyllid ychwanegol i Asiantaeth Datblygu Cymru i greu gwaith, cyflymu'r broses o ddarparu sianel deledu Gymraeg, creu cronfa iaith i hybu dysgu'r Gymraeg, diwygio'r gyfundrefn brydles tai, helpu ffermydd teuluol a busnesau bach. a chynllun iawndal silicosis i'r chwarelwyr. Roedd hyn oll ar ben ystyriaeth Gwynfor i gynnal refferendwm datganoli ar Ddydd Gŵyl Dewi oedd Llafur i weld yn fodlon derbyn hwnnw beth bynnag. Gosodwyd un amod ar yn rhan ar ran y tri ohonon ni, na fyddai'r cytundeb rhyngddon ni'n weithredol oni bai fod y rhestr gyflawn yn cael ei chyhoeddi fel rhan o araith y Frenhines dechrau fis Tachwedd. Doedd 'na ddim sicrwydd y bysa ni'n cael cytundeb gan fod pawb yn disgwyl i Callaghan alw etholiad. Ath o i annerch y cynhadledd flynyddol y TUC yr wsnos ar ôl i ni gyfarfod efo Cledwyn Hughes, ond camu nôl o etholiad fydd diwedd i gân. Camgymeriad dybryd o gofio y Winter Discontent ddaru danseilio credinedd y Llywodraeth Lafur wedyn. Ond ni chafwyd etholiad. Felly, fe gafwyd araith gan y Frenhines, i agor sesiwn newydd o'r Senedd ar y cyntaf Dachwedd 1978, ac fe gyhoeddwyd ganddi y rhes o'i thema fydden ni wedi rhoi fel rhestr y siopa, gan gynnwys y geiriau hyn, My government are examining schemes to to provide compensation for those such as slate quarrymen, who have suffered respiratory disease from dust in their employment. Wrth i mi droi'n ôl o Dur Arglwyddi i Dŷ'r Gyffredin, ar ddiwedd yr araith ddoth David Rose, gohebydd y Daily Post atai, gan ofyn yn brofoclyd, What did you think of the Welsh Queen's speech then? Roedd y cyfryngau wedi hen ddeall yr hyn oedd yn digwydd ac am wybod a fysa ni yn cadw Llafur mewn grym trwy'r gaeau. Wrth gwrs, Roedd y geiriau 'examining schemes' yn bell o fod yn ymrwymiad du a gwyn. Pan fyddem yn holi sut oedd y mesur llwch yn siapio, y cyfan a gair yn ôl oedd 'We're working on it, but it's very complex'. A dyna oedd y sefyllfa. Pan gynhaliwyd y refferendwm bondigrybwyll ar sefydlu Cynulliad i Gymru ac i'r Alban ar Ddydd Gŵyl Dewi 1979, cafwyd mwyafrif dros ddatganoli yn yr Alban, Ond gwrthodwyd sefydlu cynulliad yno gan nad oedd y mwyafrif yn ddigon mawr. Eironi ynde, a ngoleuni straffíg Brexit yn ddiweddar, ond dyna ni. Ond yng Nghymru, gwrthodwyd y cynulliad o 80 y cant i ugian y cant, gyda Neil Kinnock yn arwain y frwydr yn erbyn polisi i blaid ei hun. Roedd hyn yn ergyd drom i'r mudiad cenedlaethol, ac i Gwynfor Evans yn arbennig. Roedd o'n edrych ar sefydlu cynulliad cenedlaethol fel pinnacle i'w yrfa. Roedd yn to- torri fol, isio gosod cynnig o ddiffyg hyder yn y Llywodraeth Lafur am fethu â gwireddu datganoli. Ac roedd yr SNP, efallai efo dipyn bach mwy o gyfiawnhad o ystyried yy fod 'na bleidlais ia yn yr Alban a honno'n cael ei hanwybyddu, fyddan nhw hefyd am osod osod cynnig diffyg hyder yn y Llywodraeth. Roedd canlyniad y reffer- refferendum, wrth gwrs, yn ergyd i Dafydd Êl ac i mi. Ond rydan ni'n dau yn ifanc ac amser ar yn hochr ni. Dwi a dywediad dwi'n hoffi. Mae ffrindiau fi a'n nheulu fi wedi hen laru ei chlywed hi, sef, Y frwydr nesaf, nid y frwydr dwytha, ydi'r frwydr bwysica bob amser. Felly, yr wythnos ar ôl y refferendum, ath Dafydd El a finna i guro ar ddrws swyddfa Harold Walker, y gweinidog cyflogaeth oedd wedi bod yn Llanberis i ofyn beth oedd yn digwydd i'r addewid oedd gan y Llywodraeth am iawndal Llwch. Honnodd yntau fod y Llywodraeth yn dal i weithio ar ddrafft mesur. Ac yna gofynnodd i ni gwestiwn na allen ni gredu yn clustia o'i glywed, sef, From what you're telling me, can I take it that getting such an act to the statute book is important to both of you? Wel, bois bach yn enw bob rheswm. Dyma'r dyn y ni wedi pledu cwestiynau seneddol ato ar y pwnc, yna ddaeth i Lanberis i ddysgu am nerth y teimlad yno, ac a ymrwymodd naw mis yn gynharach y byddai'r Llywodraeth yn deddfu o fewn wythnosau, nid misoedd. Hallelujah. Roedd angen gras. Ond, wrth gwrs, dyma ni'n cadarnhau, o safbwynt etholaethol y ddau ohonom, mai iawndal llwch oedd yr eitem ucha' ar ein rhestr blaenoriaethau. A dyma fo wedyn yn dod at y cwestiwn canolog, mae'n debyg, i'r Llywodraeth. Is the issue important enough for me to tell the Prime Minister that it would make a difference in the way you would vote in the House on a motion of no confidence in the government. Roedd Dafydd Eal a finna, ond ddim Gwynfor, wedi dod i'r casgliad erbyn hynny y byddan ni'n gwneud iawn fel llwch yr amod i ni bleidleisio dros y Llywodraeth yn y bleidlais diffyg hyder. Yn ddigon syml, ein hymateb i Walker oedd, dim mesur llwch, dim hyder. a byddai angen datganiad gwbl glir gan y Llywodraeth ar hyn ar lawr y tu i ni ochri gyda Llafur i blydlu i yn y bleidlais dyngedfennol a ddisgwyliwyd yr wythnos canlynol i'n sgwrs. Ni allai unrhyw beth fod yn gliriach, trosglwyddodd ynta y neges i Jim Callaghan, y Prif Weinidog. Y sylwaeth fod rhaid i ni hefyd siarad efo'r Boss. Gwynfor Evans oedd arweinydd y blaid wrth gwrs. Ond cyn hynny, gwelodd y Llywodraeth fod rhaid iddyn nhw hefyd wneud datganiad a fyddai'n dangos eu fod nhw o ddifri am ddeddfu heb oedi er lles y chwarelwyr. A mewn ateb i gwestiwn seneddol nes i osod yn syth ar ôl yn sgwrs efo um, Harold Walker, ddudodd o mewn ateb, The Government have concluded their consideration of the review of the question of compensation for slate quarrymen and others suffering from pneumoconiosis and similar respirable um, lung diseases, and have decided to introduce a bill to enable the Secretary of State to make a scheme to compensate such workers. We intend to introduce a bill as quickly as possible. Yr oedd hyn yn rhoddi rhywbeth pendant i ni drafod yn yn cyfarfod arbennig y Sadwn Canlynol yn Aberystwyth efo Gwynfor. A hynny gyda'r bleidlais diffyg hyder ar lawr y tŷ yn nos Fercher wedi hynny. y Rhwystr ar hugain o Fawrth 1979. Roedd gwahaniaeth barn ar y mater, Gwynfor dros ddymchwel y Llywodraeth, Dafydd Eal a Mina dros eu cynnal, os gan ni ddatganiad digyfaddawd, copper bottom guarantee fel mae'n dweud yn fan'na ynde, y byddai mesur llwch yn cael ei gweithredu ar unwaith, doed a ddelo, hyd yn oed tasa'r Llywodraeth yn colli'r bleidlais, er o'n i'n gweld fysa hynny yn codi rhai anawsterau. Bu trafodaeth dwys. Ond gwelodd Gwynfor ein bod ni'n benderfynol o sicrhau'r mesur, ac yn fodlon cynnal y llywodraeth i'r perwyl hwnnw. Cytunodd i bleidleisio efo ni, gan wybod y byddai'r bleidlais honno, o bosib, yn ddigon iddo fo golli'i sedd ei hun yng Nghaerfyrddin. Cyhoeddwyd y mesur llwch y dydd Mawrth canlynol, diwrnod cyn y bleidlais diffyg hyder. Yn Yy, ia, ar, yn yr araith am y trannoeth ar y nos Fercher, yn y ddadl ar ddiffyg hyder, esboniodd Gwynfor ein safiad fel y ganlyn, A week ago today, we were offered the possibility of an Act that would create new conditions for quarrymen in Wales and many others suffering from lung diseases, from dust diseases.

Dyna oedd araith ola' Gwynfor Evans yn Nhŷ'r Cyffredin, un dewr ac anhunanol. Credaf fod y parodrwydd a ddangoswyd gennym i gyd-drafod efo Llywodraeth Llafur, gyda llaw, mewn amgylchiadau priodol, wedi helpu Ron Davies i gydweithio efo ni ugian mlynedd yn ddiweddarach, pan gawson ni'r maen i'r wal i greu Cynulliad Cenedlaethol, sydd bellach, wrth gwrs, yn Senedd Cymru. Ond yn ôl at y mesur iawn da llwch, sef y Pneumoconiosis etc Workers Compensation Bill, a mae ni, gen i gopi ohono fo fan hyn, mae'n eitha main dydy, mae'r dwy dudalen cyntaf di mond yn rhyw ragarweiniad, wel y tair, a wedyn rhyw bedair tudalen um, o sylwedd, a dyna o. Ond mae hwn yn ddogfen oedd yn troi allan i fod yn bwysig iawn iawn. A'i Roedd y bleidlais diffyg hyder yn codi ar y nos Fercher, ac oedd o am fod yn glos iawn. Roedd y Llywodraeth wedi disgwyl y bysa nhw yn ennill o un bleidlais, os oedd y tri ohonon ni yn ochri efo nhw. Mae llawer wedi sgwennu am yr achlysur, gan gynnwys ddrama yn y West End tair mlynedd yn ôl dan y teitl This House, efo actorion yn chwarae rhan Dafydd Eal a fi. Gyda ni ddim ymgynghoriad o gwbl ar y peth, ond dyna fo. Mae, mae gen i stori gogleisiol iawn am ddigwyddiad ar noson, ond does yna ddim amser ar gyfer hynny, ddown ni'n ddoi nôl os oes rwy'n isio. Ond o safbwynt y mesur, Y ffaith ddramatig oedd i Lywodraeth Callaghan golli o un bleidlais. Dyna arweiniodd at etholiad gyffredinol y mis Mai hwnnw ac i Maggie Thatcher ddod yn Brif Weinidog. Ro'n i'n isel iawn fy ysbryd o feddwl yn bod ni wedi cael mor agos at gael deddf llwch ond mewn perygl mawr o'i cholli wrth i'r Senedd chwalu ar gyfer cynnal etholiad. Ond, a diolch aruthrol iddo. Roedd Michael Foot, Arweinydd Tŷ Cyffredin, ac yn felly y Gweinidog Cyfrifol am amserlen y Senedd, roedd o yn cofio'r addewid i ni yng Nghaerdydd, wythnos y Steddfod, ac oedd o am gadw'i air. Mynnodd fod y Mesur Llwch yn mynd trwy Dŷ'r Cyffredin, yr ail ddarlleniad, y Committee Stage, y Report Stage, a'r trydydd darlleniad, fel sy'n fel arfer yn cymryd rhyw dair wythnos, ddaru hynny i gyd ddigwydd mewn un diwrnod. Y dydd Llun hwnnw. Dydd Llun wedi'r bleidlais dyngirfennol. Ac a'th y mesur drwy Dŷ'r Arglwyddi, y Trannoeth, y cyfan lot, mewn un diwrnod. Ac roedd o ar y llyfr statud fel Deddf Gwlad erbyn y dydd Mercher. Gwbl anhygoel. Mae'n ddangos, mae'n dangos be mae'r Senedd yn gallu wneud os oes 'na arweiniad a phenderfyniad ar y mater. Gydag etholiad yn y gwynt, roedd Aelodau Seneddol Llafur yn disgyn dros eu hunain i gymryd y clod am y ddeddfu ac i dywallt dŵr oer dros unrhyw un oedd yn awgrymu fod deal wedi ei wneud efo Aelodau Seneddol Plaid Cymru er mwyn cael y Deddf Llwch. Gewch chi ddim hyd i air yn Hansard Tŷ'r Cyffredin i gydnabod fod unrhyw gyfraniad gan Aelodau Seneddol Plaid Cymru i sicrhau hyn. That's politics i chi, ynde? Ond fel sy'n dal weithiau'n ffaith, Rhaid troed i'r eglwyddi i gael y stori yn ei chyd-destun cywir. Wrth i'r mesur gwblhau ei ffordd drwy'r siambr honno, dywedodd Gweinidog y Llywodraeth Lafur oedd yn gyfrifol am y mesur sef yr Arglwydd Wallace, fel y ganlyn, It was certain that three Members of Parliament asked for the Bill under certain conditions. That's all right. May I say that a promise made then is a promise kept now. Whatever the arguments in the media, a promise has been kept. and that is to the credit not only of the Government but of the Houses of Parliament as a whole. Cafodd y mesur sêl bendith y Frenhines ar y pedwerydd o Ebrill 1979, a daeth yn weithredol tri mis yn ddiweddarach, yng Ngorffennaf 79. Roedd y graddfeydd iawndal yn dibynnu ar y canran analluedd yn rhedeg rhwng deg y cant a cant y cant, ac ar oed y gweithiwr pan gafodd ei daro gan yr aflwydd. Roedd y symiau gwreiddiol yn rhedeg o lefel pitw iawn, sef 700 punt, hyd at 20,000 o bunnoedd, ond ar nhw godi yn sylweddol yn ddiweddarach. Rhaid cofio, pryd hynny, rhyw bedair mil o iawndal oedd yr achosion llys yn dyfarnu ar gyfartaledd. Yr amcangyfrif gyntaf gan y Llywodraeth am gost y mesur oedd tua pum miliwn o bunnoedd yn y flwyddyn cychwynnol, a wedyn jyst 75,000 o bunnoedd y flwyddyn ar ôl hynny. ond roedden nhw wedi methu yn enbyd gyda'i amcangyfrifon oherwydd nad oedden nhw ddim wedi gwerthfawrogi maint y broblem. Dechreuwyd gwneud taliadau yn yr hydref ac yn y flwyddyn gyntaf fe dderbyniwyd dros 4,000 o geisiadau gan gyn-gynghorwyr a'u teuluoedd ac 80 ohonyn nhw yn derby- 80 y cant ohonyn nhw yn derbyn iawndal. Gwnaed taliadau gwerth 28 miliwn o bunnoedd yn y deg mlynedd cyntaf a dros 30 miliwn arall dros y degawd wedyn, ac mae'r Ddeddf yn dal i dalu, am y rheswm syml fod 'na gyn-chwarelwyr a gweithwyr mewn diwydiannau llychlyd eraill, cyffelyb, yn dal i ddioddef o effaith niwconiosis, a hynny heb fod 'na gyflogwyr mewn sefyllfa i dalu iawndal. Roedd y Ddeddf yn berthnasol i weithwyr cotwm, gweithwyr haear a chrochenwaith, yn ogystal ag i chwarelwyr. ac i weithwyr fy'n ymdrin efo asbestos gan achosi mesothelioma, a dyna sydd wedi tyfu yn y blynyddoedd dwytha, a mae miliynau o bunnoedd yn berffaith iawn yn cael eu dalu allan iddyn nhw rŵan hefyd. Doedd y mesur llwch ddim yn berffaith, ddim o bell bell ffordd. Roedd elfennau o rough justice yn y cynllun iawndal, ac roedd rhai gweithwyr yn dal i ddisgyn drwy'r rhwyd. Bu Ted Oliver yn feirniadol iawn o'r sefyllfa yn negawd cyntaf y ganrif hon, Pan oedd yn ymddangos fod glowyr yn dal i gael gwell fargen ar chwaraewyr. Codwyd hyn gan Hywel Williams ac Elfyn Llwyd yn ystod cyfnod llywodraeth Tony Blair a Gordon Brown, ac er fod yna rhai mân newidiadau wedi gwneud i'r cynllun, methodd rhai cyn chwarelwyr gael iawndal a dyna yn yn dal y sefyllfa iddyn nhw. Ond wi'n gwybod, o'r llythyrau ges i fel Aelod Seneddol, fod yna gannoedd lawer o bobl yma yng Ngwynedd wedi cael rhyw gymaint o arian a oedd o help iddyn nhw, fel dioddefwyr, fel gweddfon a fel plant i chwarelwyr na fysa nhw ddim wedi cael heb yr ymgyrch offiadwy honno yn y saithdegau. Ond cofiwch hyn, does 'na ddim iawndal yn ddigon i ddi-golledu rhywun sydd wedi colli iechyd a theulu sydd wedi colli tad. Ym 1980, ges i wahoddiad i fod yn westai arbennig yng nghinio Cymdeithas Gweithwyr y Chwarel a gynhaliwyd yn Gaerwen. Ges i anrheg fechan, set, pupur a halan arian i gydnabod yr ymgyrch. Ac o'r holl anrhegion a ges i yn ystod ac ar ddiwedd fy nghyfnod fel Aelod Seneddol Arfon, dyma'r un sy'n golygu y mwya' i mi. Oherwydd ei bod yn cyfleu neges, oedd yn dŵad o'r galon. Un sy'n cofio ymgyrch a ddaeth ag ychydig o gyfiawnder i werin Gwynedd, a dalodd gyda'i hiechyd i greu a chynnal diwydiant sydd, o'r hir hwyr, ar fin cael cydnabyddiaeth gan UNESCO fel rhan o dreftadaeth yn byd. Diolch i chi am wrando, am eich diddordeb, am eich ymrwymiad i'r treftadaeth ni, a'r gwraig sy'n gadernid i'n cymdeithas ac i'n gwerthoedd. Diolch fawr.